Dechreuodd y berthynas fel stori hud a lledrith, yn dyner iawn, llawer o anrhegion ac roedd mor rhomantus tuag ataf. Chwe mis yn ddiweddarach y dechreuodd y trais a bu'n rhaid i mi aros adref i guddio'r cleisiau. Yna roedd yn mynnu fy mod yn aros adref gydag ef, a rhoddais y gorau i ymweld â ffrindiau ac aelodau o'r teulu. Byddai'n tecstio ac yn ffonio i weld lle roeddwn i, gan mynnu gwybod sut roeddwn i'n dod ymlaen yn y gwaith. Roedd yn edrych ar y ffôn trwy'r amser a dileu fy nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Yna dechreuodd cymryd nodyn o'r nifer o filltiroedd a oedd ar y car. Roedd yn edrych ar beth roeddwn i'n ei rhoi yn y peiriant golchi ac yn mynd trwy fy nillad budr a'r dillad gwely. Roedd yn cymryd nodyn o lleoliadau seddi'r car, yn astudio'r baw ar y mat ar y stepen drws ac yn cadw cyfrif ar yr arian roeddwn yn ei wario, gyda phwy roeddwn i wedi bod yn siarad â nhw ac yn y blaen. Roedd byth a hefyd yn galw fi yn y gwaith, yn ceisio rheoli fy arian, fy ngherdyn debyd a'm cerdyn credyd. Dechreuodd wneud sylwadau am fy nghorff a'r ffordd roeddwn i'n ei edrych. Yna dechreuodd y trais gynyddu, gan gynnwys defnyddio cyllell, bat basbel, fy nhagu, cerdded arnaf, fy nghlymu lan a'm cloi yn y tŷ bach, taflu pethau ataf a thorri pethe, bygythiadau y byddai'n fy lladd i a'm ci anwes ac fel y byddai'n cyflawni hyn ac yn y blaen. Bygythiadau treisgar oedd y gwaethaf, yn waeth na'r trais ei hun, a daeth yr ymddygiad ymosodol a threisgar hyn yn rhywbeth dyddiol ac yn rheolaidd, a bob tro heb reswm. Doeddwn i ddim yn gallu gweld unrhyw ffordd allan, a cheisiais fy lladd fy hun, gan gredu nad oedd unrhyw ffordd arall i ddianc o'r sefyllfa hon. Yr ysbyty oedd fy achubiaeth, ac fe wnaethon nhw roi fi mewn cysylltiad â gwasanaeth cam-drin domestig, ar gyfer dioddefwyr cam-drin LHDT Plus a oedd yn rhoi cefnogaeth a lle diogel i gael cwnsela. Roeddwn i'n meddwl bod ein perthynas yn berthynas gariadus, ond rydw i nawr yn gweld mai'r chwe mis cyntaf oedd yr amser pan wnaeth ef yn hynny mewn i'r rhwyd wrth i'r rheolaeth trwy orfodaeth ddechrau. a ches i, trwy cwnsela, weld nad fy mai i oedd hyn. Rwy'n ddyn annibynnol, proffesiynol, â swydd lawn amser, ac roedd cael mynediad i'r gwasanaethau LHDT plus yn anodd iawn, ac roedd yn rheolaeth ar ffordd roedd fy mhartner yn cadw golwg arnaf trwy'r amser, yn gwneud hi'n anos. Ond roeddwn i'n gwybod bod angen i mi ddeall beth oedd yn digwydd i mi a dianc. Os dywedaf, yn sicr y bydd y tywyllwch yn fy nghuddio a'r nos yn cau amdanaf. Eto nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti. Y mae'r nos yn goleuo fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleuni. Syrthiodd Charles mewn cariad â'r holl obeithion ar gyfer y dyfodol sy'n dod gyda chariad newydd. Roedd yn ymddiried ynddo, gwnaeth newidiadau yn ei fywyd ac addasiadau er mwyn iddyn nhw fod yn hapus gyda'i gilydd. Ond bradychwyd yr ymddiriedaeth honno. Defnyddiodd y ramant a'r anrhegion at ddibynion o'i reoli a'i amddifadu o'i hannibyniaeth. Unwaith yr oedd e wedi meithrin y berthynas yn llwyddiannus, daeth ei wir bwrpas i'r amlwg. Erbyn hyn roedd yn gallu gwneud unrhyw beth a fynnai i Charles. Roedd bellach yn ei reoli'n gyfan gwbl. Wedi ei ynysu o'i ffrindiau a'i haelodau o'i deulu, a theimlodd Charles yr unig ffordd allan oedd marwolaeth. Diolch i Dduw am ddoethineb y gweithwyr proffesiynol yn yr ysbyty. Roedden nhw'n gallu gweld beth oedd yn digwydd ac yn gallu pwyntio Charles yn y cyfeiriad cywir. Cafodd ei gyfeirio i'r gwasanaeth gam-drin domestig yn arbennig ar gyfer unigolion LHDT plus. Roedd hwn yn lle ble cafodd ei ddeall a'i gefnogi. Derbyniodd noddfa a'i adfer i'w lawn ddynoliaeth. Dduw tosturiol, helpa ni i fod yn oleuni yn y tywyllwch i'r rhai sy'n teimlo nad oes unrhyw ffordd allan o'u sefyllfa dreisgar ma' nhw ynddi. Helpa ni ddwyn goleuni gwybodaeth sy'n dangos y ffordd allan o'r tywyllwch i'th oleuni gogoneddus. Amen.